Awle thlir tu te chi bai leh vek awle hei vawi nih hian in eh BBFAM Body Building and Fitness Association of Mizoram chuan in gym hrang hrang kan tlawh kual na programme kha an chhun zawm leh a hei helai hian in gym nuam tak mai gym tha deuh mai alo awm a chu chu Engtin nge a hming? tih te, tu tah nge? tih te te kha hei ka bula ding te hi kan zawt dawn a ni. Eh, ka bula ding hi a neitu pa a ni a, chuan hetilaia thlanga ding hi helai gym trainer hi a ni bawk a. Tichuan a kinah tilai gym hi hei changtlung tak maiin tha deuh main i lo siam a, chu chu na kinah te pawh kan han la kual ang a. Tin, chuk lamah te pawh khianin eh na kinah boxing ring te in la dah dawn a, chungte pawh chu kan la thlir tel dawn a ni. Awle hmasa berin eh kan zawt ang a, hei ka bula mi hi Ih, hemi gym hi eng nge hming, gym hming tih leh i hming pum kha min hrilh thei ang? Umm, ka hming pum chu John Lalrinsa a ni, mahse a sang te leh hi min ko a maw? Umm. Chuan kan gym hming hi zui te boxing and fitness, gym tih a ni ta. Aw. Chu chu zui te chu ka u, boxing coach. Chhangpui pariat ah min boral san tawh chu mi hming chuai a kan siam chu nia maw? Aw. Chu chu a ni mai e. Aw, a le, a lawmawm e. Ni a sawi tak ang khanin Sangtea tiin he kan kawng thin a, ani te pawh, ani nen phei chuan kan inhriatna rei tawh khawpa personal thil kan sawi zauh a nih chu. Sangni leh paruk hmel chho atanga Jim Atanga lo inhmelhriat tawh kan nia hei huainah gym tha deuh mai lo din a sawi tawng khan hei zuitea boxing and fitness gym tha deuh mai a ni a. Tichuanin gym hemi gym a hi engtik kung engtin a tan phah? Tun kung i a han sawi thui deuh i a. Ehh boxing gym din tum zawk ka nia mahraw chu boxing gym ringawt lo hianin hemi hemi fitness ehh a sekna chi te mai ang hetiang hi tih tel kha kan rilruk leh vang khanin kan han tih kha ania nikum December thla bungraw vel chah tawh kha January kha chuan ih a rawn thleng kim tawh a first na kha chu a rawn thleng tawh ta mahraw chu vanduai thlak deuh mai February ni sawmhnih pahin ka u khan Mian boral san thut mai a khat a han kan duang khan kan hawng thei lo ta. March thla tawpah khanin hawng chiah lo deuh khan kan han intlang zar lutuk si lo khan kan han ti naw naw a, hmer a hria hria khan a rawn enroll ta. Chu chu a ni nawk nawk tawh mai, han hawn em em pawh la awm chuang lo ka hria rin maw? A ni tak chu. Hei kumin atanga gym din chhoh kha a ni a, a rawn sawi ang khanin hei A hming pu a hming chawi kan tih zuite boxing and fitness gym a zuite a rawn sawi chang khanin hei sangte te pu sangte te hi boxing a tui em em unau an ni a a sawi tawh ang khanin zuite khanin min boruak san tawh a chumi hming chawi chuan an tih kha a ni a tichuanin gym Pumina din a ni ta a, tichuan gym fees hi admission fee leh gym fee kha min a hrilh let a chen. Admission fee hi a hran pa hian kan ti lem lo a, khami sangkhat zanga kha a hran pa admission ni tawh lo in tih khan a kal tlang nghal tawp ta, chu sangkhat zanga ang chu ni mai a. Eh a tha hle mai, hei admission fee awm lo in tih khan monthly fee ang in sangkhat zanga khan a kal char char thei ta a, aw chulai chu ti lai hmun He thalai te helai hmuna gym helai gym a kal tur khan ka han insawm a ni chuanin a awmna veng hi min han hrilh leh lawk ta che. A awmna veng hi chan Maru West leh Eden thar leh hun thar inkar a ni ta, chan Maru West area chiah chiah chin vel a nia. I inhriat thiam tur chuanin chan Mari leh chan Maru West thlan mual peng Bul deuh lawk a ni e, chu changa building pathumna aw a ni. A area ang ah chuan Chuan Mari West. Chuan Mari West area chiah chiah chu a ni tih a hriat ang. Eh a ni chu. Awle Chuan Mari West area a awm a ni a, kan sawi tawng khan ka rawn la tih lang dawn a, hei gym a changtlung tha em em mai a, eh tilai vela thalai tam tak kha tilai rawn kal turin kan sawm cheu a ni. Tih kha kan sawi nawn leh a. Tin, hei a thlangah hianin hei instructor, trainer a awm a, a hming kan zawt ve lawk teng. Aw, ka hming chu Joseph Lalhruai Tluang a nia, Jojo tiin min ko thin a. Aw, Jojo maw? Aw, a nih leh zing lam leh tlai lamah hianin enge train i nei ngah em? Zing lamah hianin PT hi pakhat pek ka nei a, chuanin tlai lamah hi chuanin. Pathum pali panga hei rawn kal thar ang chi ho han guide leh tih vel kha ka nei a ni mai. Awle, awle a lawmawm lutuk e. Chuan Pu Sangte a kan zawt leng a, hei i enge a din tirna e hemi gym hawn a ni atang hian la rei lo a nia, mahse kha member i nei teuh tawhin kan hria, khalai kha A call pawh i nei tha a, chu chu a chawlai takah hip a ni tih kha a hriat a. Tunah hian gym member hi engzat nge an nih sawi thei ang? Member, Hetia enroll pangngai ang hi chu kan awm ve nual a, amaherawh chu regular tak hi chu hei kan engzah nge ni ang aw zing leh tlaiah hian sawmhnih. Chu kan chuang ve tawng emaw le ka ti maw? Aw. Marawh chu kan kal hun hi nang lo a, then chu boxing bik ah phei chuan school naupang an ni vang in nga leh chan ve ah kan tan ta maw? Aw. Chuan in dar ruk leh chan ve, dar sarih a rawn kal te pawh an awm a zan lam ah hian maw? Aw aw. Chutiang chu kan ni, zan ah pawh hian riat leh chan ve hi kan khar dan tlang pui a ni. Aw. A ni chu. Chu kan sawi tak ang khan in gym hawn nan la rei lo lutuk a, chuti chung chuan in member an pung Chho tan em em a kha kan kan lawmpui em em a ni. Tin, mi dang pawh kha kan sawm a ni. Tilai hmuna rawn kal a rawn workout turin kan sawi tawng khanin a chung lamah khianin boxing te, boxing ring te an la dah dawn a. Boxer amah hi hrim hrim mai, boxer tha tak mai, Mizoram player tha em em thin kha a ni a. Tichuanin tunah hianin tilai hian a hawng ta a. A hnuaiah hianin rawn train turin admission te rawn ti ula tih kha kan an sawm bawk a. Tin, hei sawi tuangin Zuite Boxing and Fitness Gym hi BBFM hnuaia affiliated gym in affiliate a ni tih kha ka han sawi tel bawk a ni e. Aw lehkha kha kan han inzawh theih ta ni se, tunah chuanin gym te kan fang anga tichuanin thlir tuten kan lo en dawn nia. Awle, ni lawm e.

Tlawh kual a, an fang kual a kha ka la chhun zawm zel a, hei tunah hianin gym nuam tak mai kan awm a, hei ka bula dingte hi trainer te an ni a, Hristian mi hi zual a tawte kan zawt ang a, an hming te pawh kan zawt ang a, a hmasain hming min an hrilh phawt a che. Kei hi Lalmuana ma, Lalmuana ma, khuatir A Muan min ti. Hum, A Muana chuan hming mi. Le Rinzuali. Rinzuali, aw Rinzuali. Tichuanin A Muan hi kan zawt nghal mai ang a.

Aw sawmsarih atanga sawm riat velh e, than em an kal than em hle mai. Tichuanin gym fees hi min han hrilh thei em? Admission fee nen? Aw ih admission fee hi a hran pahin a awm lo maw chuanin ih veng chhung tan hianin zahnih a nia chuan veng pawn tan zali. Aw fees ah chuanin a sang lo hle mai. Ka kha thalai tam tak khan ti lai hmunah rawn kal turin kan insawm a tin ih a tirah chuanin hemi yma gym vai bakhawn yma gym hi vai bakhawn veng chhung tan a tih kha. A ni deuh hi kan lo hre a, amaherawh chu kal an tam tak em avang vengpawn te rawn kal an duh vang khan hi vengpawn te pawh kal theih insiam tan in kan hre ka lai kha a dik em han sawi zau tur awm em? Aw dik e aw a dik maw? A tirah han aw veng veng chhung bik kha kan ti deuh maw? Aw tichuan ka han ti zel khan vengpawn tanga rawn kal duh kha an tah an rawn awm tak pheuh pheuh khan vengpawn kha kan hawng ve leh. A nih chu a lawmawm hle mai tin Vavekawn. Uaime hruaitute pawh an chungah lawm thu kan sawi nih chu mi tanin, Mizoram thalai tanin hmun pawimawh tak kha a rawn ni a, chulai chu kan a chho tel ni ta se. Chuanin i zing lama leh tlai lama inhawnga te rawh, chuan zingah hian dar engzah inhawn? Zing lamah hian dar ruk atang dar kuan emaw? Chuan tlai hi Dar thum atang dah riat. Dar thum atanga dah riat aw a lawm awm e. Tichuanin hei ka bula ding te hi sawi tak ang khanin trainer te an ni a, hei gym tha deuh mai a lo awm a, hemi kan inkawm zawh hianin a gym te ka rawn tilang dawn a ni. Chulai chu helai hmunah Vaivakawn YME gym ah hianin Vaivakawn veng chauh lo tan pawh hmu lo awm a ni tih kha kan han sawi tel ni awh se awle kan lawm e.

Awle hritute chibai le vek ule, hei BBFM chuanin gym hlawh chhuah kan tih kha kan la kalpui leh zel a, hei tunah hianin gym nuam tak maia kan awm a, kinah tilai hma lampang te, hnung lam te, a chung lam te thlengin ka rawn la ti lang dawn a, tichuan hei ka bulah hianin ding pahnihin a awm a, a kinah kan la sawi fiang a. Tuna kan in zawh tur ho chu he gym hi enge a hming tih te tin khawi vek ah nge gym hi a awm tin admission fee tih te khatiang in monthly fee ho kha engzah nge tih te kan in zawt dawn a ni. Chuan ka bula mi hi a hming kan zawt phawt enge hming bik khawngaih mi hrilh theih ang hming. Lalmuan Zuali. Lalmuan Zuali. Aa muan min ti thin. Aa muan i maw? A ni hi gym nei tunu a ni a. Chuan in helai hian in ka bula hian ding pakhat a lo awm a a ni pawh hi han in sawi se tlang e. Rin tluang hi ka nia, ih, mi tam zak in min hriat dan hi chuan Aa Pui in min ti mai. Aw, Aa Pui, anih hi tah hian gym instructor? Aw, gym instructor ka ni. Eng tik aṭang i thawh ṭan? Two thousand nineteen a hawn thir aṭang khan vawi ni thlengin ka la awm a ni. Aw, aw le, aw le. Anih chuanin zawng atang hian kan in zawh chhun zawm leng a, ih, in gym hming ah hian min hrilh thei em?

a admission tih leh pe ang kha za leh eng zat ngei mawni hmawr ve za sawm vel an ning ka hria ka hmasa ber kha aw tlangah hi chu hla pe zo lo ta. Zing lamah leh tlai lamah in han ka ring a, a ka time in min han hril ta che. Zing lamah hian six to nine kan hawng a, chuan tlaiah hianin three to nine zan dar kua thleng kan hawng a nih chu. Aw, a time in kan hre tawh a, tichuan admission leh fees a kha in sawi leh lawk ta em? Admission fee hi sang khat kan la a chuanin monthly fee hi sang hnih a ni ta, chuan keini card hmang kan nih vang hianin card hi zangain kan khulh tir ve bawk thin a. Aw a ni chu kha an instructor hi an sawi tawh a admission te fees te an sawi tawh a tichuan a din kum te pawh kan sawi tawh a hei gym a changtlung em em kan sawi nawn tawh a helai hmunah hian in mizoram tha lai tam tak rawn kal a eng nge fitness lampang body build ringawt khan a ni lo a chung lamah khian in-- Kan la fang dawn a, MMA lampang te pawh he tina ring tha tak te paw'n nei a, a hmun kha a tha em em a ni tih kha kan han sawi tel bawk a ni e. Tichuanin gym-a hi BBFM hnuaia affiliated gym a ni tih kha kan han sawi tel bawk a ni e. Awle, ka kha kan hun hman thei ni se kan lawm e. Awle hei, tunah hian ka bulah hianin Pu Kevin-a a awm a, a ni hi Hilex Clothing hneihtu pa a ni a, BBFM tan hin a special em em a ni. A zuarin tunah hian kum hnih main sponsor angin min sponsor tawh a, a chungah hian kan lawm em em a, hetiang lamah hian a lo tui hle a ni tih te pawh hi kan zuk hmu a, kan zuk kal chilh a, a chungah hian lawmthu sawi sen lo BBFM hi a kan ba a. Tichuanin ih. Tunah hianin in dawr neihna leh dawr eng nge in function dan eng nge in material zawrh lai kha min han hrih lawk ta che. Dawr hi hillets bik ah hian a hran pah kan la nei lo a, zar kawtah hian hillside pawi ah hian kan la in dah pawl nawk nawk a, chuan vaiva khawn lamah hian a hna thawhna hmun ang deuh ah kan workshop ang a nih ber chu tah chuan kan nei bawk a vaiva khawn ah hian chu chu a ni deuh mai a, hei lei na tur hmun chu hei Instagram ah te pawh kan nei a hillets loading tih khan. ah mino sir chu lai min hmuh mai ka ring a chuan kan thil zawrh hi chu casual wear lampang leh active wear lampang a nia hei keimah eng nge fitness lampang a lo tui ka nihna ah khan mizorama tlem gap a la awm deuh in ka hriat avang khan thil thar introduce ka duh vang in active wear lampang khan bul ka han tan ve a ni a ni chu ka sawi tak ang khan kan hreng a eh workout ṭhin te chuan in a thil zawrh ah an thil nei hi workout a har ṭha em em rawh mai a ni eh Hei kum dangah pawh kan sawi tuang khanin min sponsor thin a, t-shirt te nal tak taka min siamsak thin a, chu chu Mizoram thalai ten lo dawr turin kan ramin sawm a ni. Tichuanin gym ah hian engtik atangin ka kal tan? Helai gym ah hian. Hemi gym ah hian Sanghnih sawmhnih pahnih kum tir lam atangin ka kal tan. Sanghnih sawmhnih pahnih atangin. Chuanin a piahah hianin kan hriat tawng khanin Apui hi a nia, trainer a ni hi zawhna pakhat kan zawt leh lawk a, helai gym han sawifiah leh zual tur khanin hemi hi Elite MMA and Fitness Gym kha a ni ta a, hemi bodybuilding piah lam, fitness piah lamah hianin hemi gym a, In tih thin a kha, MMA tih vel khan an sawi zau lawk teh, Aerobics tih vel a kha maw? Eng nge a ni lai a kha? Aw, MMA hi englo class kan nei a, chuan MMA tih ah hian in thenkhat chuan an hrethiam lo ta, eng nge combat ang chi, eh eng nge ih BJJ tih te, boxing te, muay thai, kick boxing kha ti kha mi mix kha a ni ta, khang zawng zawng kha an zir thin ta, chuan tlai dar ruk ah hian in class kan tan thin a. Chuanin hei PT te pawh an la ta a then chuan ih zing lamah te pawh private a duh tan khanin ih hei kan coach te hi ih national ah te pawh medal lo la reng tawh gold medalist tha deuh deuh mai kan nei a hetiang hnuaiah hian a training thei a chuanin aerobics hi ah tuna kan aerobics trainer hi hna nei a nih vang hianin bank a thawk a ni ta a ama remchang dan ang hian kar khatah hian vawi hnih emaw vawi thum emaw tlai lamah tlai dar nghal leh chanve hian kan nei thin. Kha tunah a rawn sawi kha kan hre tawh a, a gym timing te leh trainer tha an neih zawng zawng te kan hria. Tichuanin eh kan sawi tak ang khanin eh a tawp nan Pu Kevin-a chungah hian lawmthu kan sawi a, nakinah pawh sponsor tul leh te pawn kan la ti buai leh te pawn ka ring a, a tih ang te pawh khanin eh hun kha min la siam sak theih kan ring e. Awle kha kha ni se kan lawm e. Awle hei ka bulah hianin eh mi special em em mai a ding a, hei heti lai gym-ah hianin mi special tak tak an lo tam hle mai a. Ih loss loss a ani nen hei ka inthiana rei tawh em em a school te pawh kan kal ho thin a an kal ho tawh a tunah hianin eh channel chang tlung tak mai loss nam te tih kha eh an hre vekin ka ring a a hmuh nawm thei em em a tate kha kei kei ngei pawh hi ka en thin a nia hmuh lam ka ti nia chuanin hei helai hmunah kan in hmu leh ta hlawm em kum engzah a hnungah ka in hmuh hei kum zai ka in hmuh tawh lo aw tih vel kha aw a sawi fe tham dawn a chu chu kan sing ah khan an hmu thei kan lawm em em a ni tichuan in gym hi eh ti tang nge ti lai ni kal tawn ah ka ka la kal rei lo khawp mai hei kar khat na ang vel chauh a nia oh a hma pawn a hma chu ni ti tawh oh a hma chuan ka ti ve zeuh a ti mai la covid hma khan in kum hnih vel kha chu ka kal ve hman a ah chuan in covid khan kan chaw leh ta vang vang a oh chuan hei khan ti tha leh a nih hi kar khat vel chu. A ni ve tawh. Ehh kan sawi tawng khan hian loss a hi Mizoram hnu leh vang a Mizote chuan kan hre vek in a rinawm a, an hre vek naupang te thlengin rider a nia. Chulai zawhna pawimawh tak kan zawh duh chu rider ni tur khanin hrisel, khangai thu a ni draw, khami tur khan gym hi a pawimawh itiang. Ti lai kha, min an zau zawk pawhin an sawi sak ta che. Nia hei i naktuk ah hianin champhai right kan tum a, fitness hi a pawimawh khawp mai a, i tunah pawh ka rawn kalna chhan ber chu kan hobby hi khatianga right thui deuh deuh tlan kha a ngai avang khanin eh enge hei in fit lo deuh a right kha chu a tih chi lo ni chu entirnan vawi khatah kar khat kar khat chhungte chawl miah loh a, Ih zing dar nga thaw a, ni leng tlan a, ni chhuah atanga tlak leh thleng te kan tlan ta, a tukah kar khat zawm zat ten tlan chang te kan nei a ni. Ka ti ang khan gym hi a pawimawh ka ti em em a kei chuan, a gym han tih pawh khanin ih mahni hi hrisel angai a ni, in fit angai em em a, in fit tih khan kan taksa a in fit chuan rilru pawh a rawn in fit tel a, chumi tur chuan ka rawn kal chin deuh ber mai tunah pawh hian, heteh reng leh pui lutuk. Ih tunah pawh hian ni dang aia ka right ai chuan ka harh vang turah ka in beisei tawp. Chu chu ka rawn kal chhan chun deuh ber mai. A ni chu a lawmawm hle mai. Sawi tawng khan loss loss tam te a ni a, channel tha tak mai chang tlung tawh tak a nei a, khate pawh lo thlir chhunzawm zel turin ka ngaihsawm a ni e. Awle hun hram in pek an lawm e? Kei deuh ka lawm e.